Natikom merħba nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Priorità Malta. Sal-2030 il-mira tal-Unjoni Ewropea hija li l-emissjonijiet CO2 li joħorġu mill-vetturi jonqsu bi 30 fil-mija. L-Ewroparlamentari Laburista Dottor Miriam Dalli qiegħda taħdem fuq dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea kif eh, hija rapporter fuq waħda mill-aktar liġijiet importanti f'dan ir-rigward. U f'dan l-ewwel servizz ser nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li qiegħda twettaq Dottor Miriam Dalli f'dan il-qasam u anke l-ħidma li qed issir lokalment mill-Gvern biex il-miri tal-Unjoni Ewropea jintlaħqu. Ta' spiss sirna nisimgħu ħafna fuq l-importanza li nnaqqsu t-tniġġis tal-arja u l-problemi fuq saħħitna li jikkawża t-tniġġis, kif ukoll l-impatt li qiegħed ikollu fuq it-tibdil fil-klima. It-trasport huwa l-akbar sors ta' emissjonijiet CO2. Fil-fatt jikkontribwixxi għal 27 fil-mija tat-total tal-emissjonijiet CO2 fl-Unjoni Ewropea. Żewġ terzi ta' dawn l-emissjonijiet ġejjin minn karozzi u vannijiet. Waħda mis-soluzzjonijiet li qed tipproponi l-Unjoni Ewropea hija li nnaqqsu l-emissjonijiet CO2 tal-karozzi u vetturi kummerċjali żgħar, billi minflok karozzi li jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel, nużaw karozzi li jaħdmu bl-elettriku jew riżorsa oħra li bihom ma jkunx hemm emissjonijiet jew inkella l-livell tal-emissjonijiet ikun wieħed baxx ħafna. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli hija r-rapporteur mill-Kumitat tal-Ambjent fi ħdan il-Parlament Ewropew fejn qed taħdem fuq ir-rapport ta' din il-liġi u li ġie ppreżentat quddiem dan il-kumitat nhar l-Erbgħa 16 ta' Mejju. F'dan ir-rapport, dalli qed tipproponi miri ambizzjużi sabiex l-emissjonijiet jonqsu bin-nofs sal-2030. F'pajjiżna ttieħdu diversi inizjattivi sabiex il-konsumatur jibda jinvesti f'karozzi li jaħdmu b'enerġija nadifa, fosthom permezz ta' skemi li jagħtu inċentiv finanzjarju lil dawk li jixtru karozzi elettriċi jew inkella dawk li jaqilbu l-vetturi tagħhom għall-gass. Iżda sabiex niddiskutu aktar fid-dettall dwar dan is-suġġett, ngħaddu issa għad-diskussjoni fl-istudios. Inkomplu issa niddiskutu dan is-suġġett wara li segwejna dan eh, l-ewwel servizz f'dan il-programm u sa id-diskussjoni fl-istudio flimkien mal-Europarlamentari Mirjam Dalli u Sur Peter Paul Barbara li huwa direttur ta' Sustainable Mobility Unit fiħdan Transport Malta. Grazzi ħafna li tinsabu magħna. Nibda daqsxejn minnek Miriam għax naf li dan is-suġġett qed taħdem ħafna fuqu fl-istituzzjonijiet Ewropej, naf li qed taħdem fuq il-liġi dwar l-emissjonijiet ta' CO2 li joħorġu mill-karozzi, forsi tispjegalna x'sar s'issa u l-ħidma tiegħek x'kienet tinvolvi f'dan il-qasam. Fil-fatt jiena l-draft person ta' din il-liġi, tkun ħarġet proposta min-naħa tal-Kummissjoni mbagħad tiġi għandna fil-Parlament u aħna l-Parlament irridu nippreparaw il-pożizzjoni tagħna. Din ir-regolamentazzjoni ser tibda tott għal karozzi wara l-sena 2020 għaliex il-ħsieb huwa li l-CO2 emissions, jiġifieri t-tniġġis mill-karozzi ma speċifikament is-CO2, ikompli jitnaqqas aktar wara s-sena 2020.

għandek limitu ta' kemm fir-realtà jistgħu jnaqqsu CO2. Allura inti biex verament aħna naslu f'sitwazzjoni fejn il-karozzi tagħna fl-Unjoni Ewropea inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom irid ikollok l-introduzzjoni ta' dawk li aħna qegħdin insejħulhom zero emission vehicles u low emission vehicles. Ħafna nies jafuhom tradizzjonalment forsi bħala l-karozzi elettriċi imma aħna qegħdin ninsistu li huma zero emission vehicles jiġifieri vetturi mingħajr emmissjonijiet u vetturi b'emissjonijiet baxxi għaliex irridu nħallu wkoll l-opportunità għal alternattivi oħra li jista' jkun hemm apparti l-karozzi elettriċi. Anki nafu t-teknoloġija kemm qiegħda tavvanza b'mod qawwi, allura aħna rridu li nħallu dawn it-tip ta' karozzi, li jkunu wkoll parti kkaverjati, koperti, minn din ir-regolamentazzjoni. Ir-realtà hi li l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi tixtieq li sas-sena 2050 is-settur tat-trasport ikun mingħajr tniġġis. U biex nagħmlu dan, irrid ikollna l-liġijiet in place minn issa. Għaliex rajna wkoll li fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, meta inti tieħu l-pajjiżi kollha flimkien, l-età medja ta' karozza hija ta' ħmistax-il sena, li jfisser li aħna rridu naċċertaw ruħna li, pereżempju, sas-sena 2035 kemm jista' jkun karozzi fil-fatt ikunu diġà karozzi bi tniġġis limitat ħafna jew jista' jkun, jekk jista' jkun, mingħajr tniġġis ta' xejn. Ir-regolamentazzjoni li qed naħdem fuqha jiena, Tħares biex ikollna anki targets speċifiċi għas-sena 2025 u għas-sena 2030. Issa jiena meta ngħid targets mhux qed ngħid targets għal pajjiżna, aħna qegħdin nitkellmu dwar targets tal-flotot tal-karozzi, jiġifieri biex min jimmanifattura l-karozzi jkun qiegħed iżomm ma' dawn it-targets ta' tnaqqis fl-emissjonijiet għaliex nemmnu li mbagħad dawk il jekk il min jimmanifattura l-karozza jilħaq it-targets, dawk il-karozzi ovvjament se jkunu qegħdin għaddejjin fil-toroq tal-ibliet u l-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. L-għan tar-regolamentazzjoni ovvjament hija li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar u kwalità ta' arja aħjar. Meta tqis li, per eżempju f'pajjiżna, l-iktar żewġ sorsi li kienu jikkawżaw tniġġis sa ftit ilu kienu l-enerġija u t-trasport. Issa l-enerġija pajjiżna għamel qabża mill-heavy fuel oil għall-LNG li għalkemm huwa fossil fuel però jniġġes ħafna nqas mill-heavy fuel oil. Però it-trasport imbagħad jibqa' issa s-sors l-iktar qawwi ta' tniġġis u allura jagħmel sens li nindirizzaw dak kemm jista' jkun malajr. Peter, bla dubju li biex nimxu lejn karozzi li jniġġsu ftit jew li ma jniġġsux, bla dubju li jeħtieġ li nagħtu ċertu għajnuna anke minn irid jinvesti f'dawn it-tip ta' vetturi għaliex nafu li l-prezzijiet tagħhom għadhom ftit elevati fis-suq. Bħala Transport Malta toffru xi tip ta' għajnuna l min jixtieq jinvesti f'dawn it-tip ta' vetturi? Tajjeb wieħed, grazzi tal-istadina dawnet. Tajjeb wieħed jgħid, minn xiex bdejna f'Malta fejn jitlu karozzi elettriċi għax hemm storja warajha. Ehm, fis-sena 2013 il-Gvern ħareġ pubblika dokument Malta National Mobility Action Plan li huwa gwida għal-gvern kif nippruvaw nejnu l-teknoloġija ġdida tidħol fis-suq biex ikun hemm market access għal dawn il-vetturi. Kif qed tajb inti, dawn il-vetturi huma prezzi tagħhom huma elevati. Eh, dak iż-żmien ma kien hawn l-ebda korozza jew kien hemm forsi tnejn, waħda tnejn li kienu qed jiġu importati f'pajjiżna ma kienx hemm xelta ta' vetturi minn daw it-tip għalkemm kienu qegħdin jinħorġu fis-suq Ewropew għall-marki lokali. Allura biex il-Gvern jimxi ovvjament anke mat-targets li semmiet anke l-Onorevoli Dalli, it-targets li hemm fil-White Paper tat-Trasport fejn waħda mill-miżuri tgħid li sa sena 2050 Eh, il-flotta Ewropea urbana trid tkun kollha eh, carbon emission free u sa sena 2030 nofs il-flotta li tkun qed tiġi mħadma użata eh, fl-aspett urban ukoll li tkunu notfa. Aħna tajjeb li nallaċċaw ma' daw il-targets fil-strateġija tagħna nazzjonali ta' trasport li kienet approvata mill-Kabinet u mill-Kummissjoni Ewropea. Użajna dawn it-targets tal-Kummissjoni Ewropea stess fejn diġa għanajt 30%, eh, sorry, 50% by 2030 u l-komplement ta' flotta by 2050 eh, bħala target gwida għal-gvern. Imma ovvjament titħafna xogħol biex nasal hemmhekk. Eh, forsi kif għat jiftakar il-Prim Ministru ftit ta' xurilu u kol ħabbar li ħadet waqaf komitat

pjattaforma, Multinational Electric Mobility Platform, li hija magħmula minn stakeholders, inkluż Transport Malta u l-Gvern ovvjament, fejn dejna xogħol biex nippruvaw eh, nresqu teknoloġija li pajjiżna. Għamilna u taqna żewġ proġetti, eh, ħalsin mill-Fondi Ewropej, wieħed li MOVP e taħt il-Life Plus Program u l-ieħor Port PVP e e taħt il-Malta Italia Action Program u ma żewġ proġetti ta' dimostrazzjoni li permess tagħhom dejna l-infrastruttura lokali għax interess ftit li xejn kien hemm. kemm mill-importaturi u ma tijomx tor ta' xil-prezzijiet kienu kif għatnidu elevati, bus inqas ġifiri mill-pubbliku. Allora, għabba ta' żewġ proġetti u permess tagħhom introduċejna il-vetturi li kienem qed joħorġu fis-suq dak il-ħin propizju fi 2013, ġifiri din hija teknoloġija eh, għada zejra fil-fjur tagħha u aħna ridna nkunu pari passu ma dak li tiġi fl-Ewropa. u ridna nippreparaw ovvjament għat teknoloġija ġdida. So dal proġett kien eh, xiri ta' flotta żejra għall-Gvern, għall-Ministeru ta' Transport Malta, eh, ta' vetturi tal-elettriku li kienu fis-suq dak il-ħin, kif ukoll il-bidu tal-infrastruttura tal-charging eh, pillars fejn jidħlu ċ-ċarġar ta' vetturi. Bdejna b'network li fuq uridu nibnu ovvjament istaxem targets oħrajn tal-alternative fuel infrastructure fejn il-pajjiż irid jipprovdi b'mod mandatorju numru minimu ta' charging points għall-pubbliku. Ovvjament, waħda mid-debates li kien hemm bejn il-gvernijiet, il-Kummissjoni u l-OEMs, dawk li jimmanifatturaw il-karozzi, kienet min se jagħmel xiex. L-OEMs bdew jgħidu m'hemmx infrastruttura u l-gvern jgħid li wara tkun hemm id-domanda. U kien hemm id-domanda u s-supply. Allura l-Kummissjoni ddeċidiet li issa waqaf daqshekk argumenti u allura ddeċidiet li ikun hemm eh, mandatory targets għall-infrastruttura fejn jidħol eh, green vehicles, kemm CNG, kemm LPG, kemm hydrogen vehicles kif ukoll eh, fuq diversi forum ta' vetturi elettriċi għax hemm diversi forum tagħhom. Allura aħna bħala pajjiż għandna għandna mandatory target li sa sena 2025 sa 2020 sorry, qed tkollha 500 charging point li huwa minimum. Aħna minn dak il-target diġà għandna 100 144 eh, points mill-500 u t-tomat li sa l-aħħar tas sena 2020 ikollna il-full complement ta' 500 charging point. Bħala infrastruttura qegħdin avvanzati u komparabbli ma' ħafna pajjiżi u bliet Ewropej. Ġifieri aħna għandna netwerk li huwa eh, maqut flimkien f'netwerk wieħed eh, b'bepp wieħed jista' jibbukja l-vettura u jiċċarġa l-vettura in real time. Nieħdu d-dejta minn hemm, ġifieri l-gvern irid issa jibni fuq din l-infrastruttura għax il-bażi il-bażi hija hemm. Għamilna studju fejn ġejjin il-kumplament diġà ta' dawn iċ-charging points għal meta noħorġu tenders oħrajn biex jinxtrabew il-pilars ikunu nafu eżattament fejn ġejjin. Ix-xogħol ta' pjanar u diżin huwa lest. Eh, Semmejt li wkoll eh, tieni proġett li għamilna u proġett ta' demonstrazzjoni ieħor għaliex il-vetturi li kien hemm fl-ewwel sentejn tliet snin ovvjament jiġu replaced għax it-teknoloġija tant qed tavvanza. Allura aħna ridna ikun hemm proġett ieħor biex inkomplu nkunu nistgħu nixtru l-vetturi u nħajru l-importaturi. Permezz ta' dawn il-proġetti kif għedt ħriġna tenders ħames darbiet ħadd ma bidja. Allura kellna nilħqu arranġamenti ta' procurement mal-OEMs diretti biex nġibu l-vetturi. Li mbagħad skatta proċess li eh, aġenziji eh, ta' importaturi ta' vetturi ġodda jkunu jistgħu jibdew allura l-proċess ta' importazzjoni ta' vetturi. Fis-sena 2013 kif għedt, kull ma kien hemm żewġ vetturi. Illum għandna ma' 17 il-mudell eh, li qiegħdin fis-suq Ewropej jinsabu Malta, ġifieri kemm full electric, kemm plug-in hybrid electric vehicles u range extender electric vehicles. Ġifieri għandna x-xelta kollha kważi kollha li hemm ta' vetturi eh, fis-suq Ewropew. Naf li matul din is-sena se ġintrodotti Eh, vetturi oħrajn li jaqdu l-kompliment tal-vetturi kollha li kważi huma wieħed isibhom fis-suq Ewropew. Ehm, Il-gvern li joħroġ skemi ta' dat tip mis sena 2014, eh, skemi li jagħmlu sens għaliex il-vetturi kienu fis-suq, mhux skemi eh, toħroġ skema ta' fil-li mux tittieħed għax vetturi memx. Ġifiri aħna minna skemi għax konna nafu li l-vetturi issa huma huma huma place, huma fis-suq. Konna nafu bil-limitazzjoni ta' vetturi li kien hawn fis-suq meta bdejna, allura ħriġna numru ta' skemi differenti kif jagħmlu pajjiżi oħra. L-iskemi tagħna dejjem kienu comparative ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn. Ħlief in-Norveġja li ma tiċċarġax VAT imma għax dawk huma out of the Eurozone. Allura ġifieri ma stajniex nikkomparaw l-iskemi tagħna magħhom. Però mal-kumplament tal-Eurozone area aħna l-targets tagħna, il-grants tagħna huma komparabbli tajjeb. Din is-sena erġajna ħriġna grants, għamilna inizjattiva ġdida li karozzi tal-elettriku full u range extended electric vehicles kif ukoll plug-in dawk li tipplagga tibblakja mal-ħajt li huma hybrid se jkunu qegħdin igawdu minn zero reġistrazzjoni. Ġifieri zero registration tax li titla' konsiderwament skont kemm kienet tħallas qabel, għandek bejja 2000 u 3000 u anke iktar skont it-tip ta' vettura li hi. Ovvjament il-grants normali għandna grant ta' 7,000 euro għal vettura ġdida meta tiskrappja oħra antika u għandna grant ta' 6,000 euro jekk inti ma jkollokx vettura x'tiskrappja. Differenza ta' 1,000 euro dik id-differenza hija il-grant li jagħti l-gvern fi skema ta' scrappage fuq karozzi konvenzjonali Euro 6 jew il fuq. So dik hija d-differenza bejn 7,000 u 6,000. U għandna wkoll Nista' nara ħassna iktar 'l isfel il-grant ta' second hand electric vehicles peress li ma kienx hawn u ma għadx hawn il-komplement kollu ta' vetturi li hemm ġodda li hemm fis-suq Ewropew, ridna iktar nagħtu l-pubbliku choice, veru huwa forsi unfair għall-importaturi ta' karozzi ġodda, imma din hija skema li mhux ħa tibqa' fil-post la darba il-vetturi kollha li hemm fis-suq Ewropew jkunu fis-suq Malti. Dawn l-iskemi mhumiex għal dejjem, jiġifieri dawn l-iskemi qegħdin hemm bħala inċentiv sakemm dawn il-vetturi jorħsu fil-prezz u jiġu ekwivalenti għall-vetturi li hemm bħalissa. Għax tinsewx, l-issue mhix biss ta' emissjonijiet imma xi kkawża wkoll minn fejn jiġu l-emissjonijiet u xi kkawżahom, jiġifieri congestion. li jkollok pajjiż ġamjat kemm vetturi vetturi elettriċi u kemm huma vetturi konvenzjonali xorta ħajkollok inti tnaqqis fil-GDP u inkonvenjent kbir anke l-ekonomija eh, tal-pajjiż. Ġifieri aħna nippromovu l-ewwel il-public transport u mbagħad wara però ovvjament nippromovu l-karozzi ta' vetturi li li ħamġu nas. Barra dawn u batan għal 2500 euro eh, grant għal quadricycles electric u għal għal dis-sena introduċejna grant oħra ta' 400 euro għotja għal min jinvesti f'mutur jew skuter li huma tal-elettriku u €400 għotja wkoll għal min jixtri pedelec fuq rota li taħdem mutur. L-iskema wkoll hija miftuħa għal kumpaniji mhux biss għal pubbliku għal individwi, jiġifieri jistgħu jieħdu sa €200,000 fi grants komposti mill-grants kif qegħdin biex dak li jkun kumpanija li trid tbiddel il-flotta tagħha, tirriġenera b'waħda Waħda iktar iva tkun tista' tieħu dawn il-fondi wkoll. Daħħalna wkoll kunsilli lokali kif ukoll NGOs, jiġifieri miftuħa kważi għal kulħadd. Il-grant ma għal kulħadd. Ehm, għanna skema u koll għal biex nejdu l-importaturi tal-vetturi tal-karozzi li importaw vetturi ġodda, ġibiri jħedu grant ta' 25.000 euro biex jitrenjaw staff jew jagħmlu updating tal-garax tagħhom biex jixtru fast chargers jew jew jew jew jew eh, teknoloġija oħra biex tgħinhom tiffaċilitalhom l-importazzjoni tal-vetturi. bħala inċentivi jikkomparaw tajjeb ma' inċentivi li pajjiżi oħra. Jien qed nieħu gost nisma' l Peter Paul isemmi pereżempju l-infrastruttura għaliex waħda ehm, milli xi użaw l-għenin li stakeholders anki jaqilgħu hija li m'hemmx biżejjed infrastruttura mhux f'pajjiżna biss ta' mal-Unjoni Ewropea kollha kemmi biex inti min ikun jagħti suq karozza elettrika pereżempju jkollu sarħan il-moħħ li se jkollu fejn jista' jerġa' jirrifjulja l-karozza tiegħu f'dan il-każ jirriċarġja l-karozza tiegħu u ttih għal distanzi kollha li jkun hemm. Jiġifieri li jkollok l-infrastruttura hija waħda mill-issues li n-nies ifittxu dwarha. Inti bdejt titkellem ukoll dwar is-supply u demand u ħafna drabi min jimmanifattura karozza jgħidlek m'hemmx biżżejjed domanda, il-konsumaturi li jridu karozzi elettriċi jgħidulek m'hemmx biżżejjed mudelli, m'hemmx biżżejjed supply. Allura għalhekk aħna qegħdin nistennew li anki b'din il-liġi jiena nittama li jkun hemm il-push neċessarja biex il-produtturi tal-karozzi jkollhom anki l-inizjattiva biex jipproduċu aktar karozzi u allura l-konsumatur isib aktar domanda. Tajjeb ngħidu li ħafna mill-produtturi tal-karozzi Ewropej diġà qegħdin jagħtu targets pjuttost ambizzjużi ta' x'hun huma l-pjanijiet globali tagħhom fejn jidħlu karozzi elettriċi. Issa aħna rridu li dawk it-targets globali jien irrid li narhom iseħħu fl-Unjoni Ewropea għaliex jekk karozzi kbar, manifatt produtturi ta' karozzi kbar jistgħu jipproduċu 50% tal-karozzi tagħhom għas-suq globali li huma elettriċi, għaliex m'għandniex ikollna l-istess riflessjoni ta' dawk it-targets anki fl-Unjoni Ewropea. U ħadd gost il-Peter semma li l-Kummissjoni riedet li jkollna sas-sena 2030 50% tal-karozzi li jkunu elettriċi. Għal sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar jisa ħadet pass lura u kienet qiegħda anki kważi kważi tipprova tissetilja għal 30%. Ġifieri jiena waħda mill-issues li se jkolli biex kemm jista' jkun dik it-30% ntellagħha 'l fuq għaliex jien onestament nixtieq li fil-sena 2030

Allura wieħed bilfors kważi jrid jibda jgħid minn issa biex tilħaq 30, anke 30% hija ħafna għolja biex ikollok il-flotta kollha riflessa eh, b'dak it-target. Il-gvern irid jinċentiva aktar jew jieħu miżuri oħrajn eh, biex jara li dak it-target jitlaħaq għax mhux target faċli fit-time span li għandna. U semmejt ukoll l-emissjonijiet. Aħna ma nippromovux biss il-vetturi elettriċi fejn jidħol CO2 emissions

kif ukoll ambjament għandek il-noise pollution, li għandek naqs ħsejjes, allura għandek a better quality of life għal residenti li jiexu fil-fabrik urban. Meta jidħollu l-emissions, wieħed irid jara minn fejn qed tiċċarġa x'inhu x'inhu l-fuel li permess tiegħu inti qed tieħu l-elettriku, kif qed jiġi produced. Franza għandhom ħafna nuclear plants. pereżempju, u l-Ġermanja wkoll, allura il-mix tagħhom ta' produzzjoni ta' enerġija hija aktar nadifa minn tagħna. Ġifieri aħna kemm għandna u tajjeb li sar hekk li qed naħdmu bil-gass issa, però huwa kif qalet tajjeb l-Onorevoli Dalli huwa still carbon fuel. Meta inti tixtri mill-interconnector, mill-kontinent li issa allura għandu mix għoli minħabba li tlaħqu it-targets tal-fuels skont id-direttiva tal-2020, inti qed tixtri fuel mill-kontinent li ġa għandu dik il-mix. Allura meta inti qed tiċċarġja mal-grid elettrika li ġa għandha mix fiha ta' renewables hemmhekk imbagħad jidħlu t-targets tal-kop ta' CO2 u jibdew jgħoddu wkoll it-targets ta' CO2. Sakemm aħna konna qegħdin niċċarġaw vetturi mal-power station l-antika bi heavy fuel oil, hemmhekk fejn jidħlu CO2 biex jisma' kien hemm varji varji, però fejn jidħlu eh, l-air quality directive fejn jidħlu l-PM tens u l-NOx u l-NOx u s-SOx, daw kollha ovvjament m'hemmx emissjonijiet fl-erben fl-erben konteks allura hemmhekk il-kwalità tal-arja ħad tkun ħafna iktar nadifa. Jina nxtieq issa minn żewġ affarijiet żgħar. Il-regolamentazzjoni, il-regulation li għadin naħdmu fuqha bħalissa ehm, tindirizza karozzi ġodda. Ġifieri l-karozzi li jibdew joħorġu fis-swieq. Allura aħna rridu li l-karozzi ġodda fi 2025 ehm, jiena nixtieq li jkun hemm 25% tnaqqis CO2 mill-karozzi ġodda fit-2025 u tnaqqis ta' 50% CO2 fit-2030. U interessanti inti semmejt it-tailpipe emissions. Sa issa llum il-ġurnata l-Kummissjoni għadha tħares lejn l-emissjonijiet dawn li jissejħu tailpipe emissions biex niftehmu l-exhaust li joħroġ mill-exhaust pipe. Jiena nixtieq nara sitwazzjoni issa jekk ħa jkollna anke karozzi elettriċi fejn nibdew inħarsu lejn l-emissjonijiet tal-karozzi mis-sistema li aħna nsejħulha well to wheel. Jiġifieri nieħdu l-produzzjoni kollha tal-karozza kollha kemm hi u naraw dik il-karozza kollha kemm hi fil-fatt kemm kemm qiegħda tniġġes biex jekk l-elettriku qiegħed jittieħed minn sorsi li jniġġsu aħna nkunu qegħdin nieħdu miżura tajba tal kemm fil-fatt il-karozza tkun qiegħda tiġġenera tniġġis. Anke wieħed jieħu b'kunsiderazzjoni l-emissjonijiet li temitjet fabbrika li tkun qed tagħmel il-vetturi. Ġifieri hemm impjanti, impjant partikolari pereżempju ġol-Ġermanja li huwa 100% propelled minn renewable energy sources. Ġifieri anke l-produtturi tal-vetturi nifisom qed jaraw li l-produzzjoni tagħhom ma tkunx tniġġes biex tagħmel dawn il-vetturi li ma jniġġsux. Sfortunatament il-ħin jaddi malaj, grazzi ħafna l sur Peter Paul Barbara minn Transport Malta, grazzi ħafna lil Miriam Dalli. Et noqorbu lejn it-tmim ta' dan il-programm iżda qabel nagħlqu nagħtu ħarsa lejn uħut mill-impenji li kellha Dr. Miriam Dalli kemm lokalment kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej fil-jiem li għaddew. Waqt li kienet qed tiġi intervistata waqt podcast imtella' minn Youth's Voice, l-Ewroparlamentari Miriam Dalli tkellmet dwar il-qasam tal-ambjent hekk kif hija l-Koordinatur tal-Politika Ambjentali tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fih dan il-Parlament Ewropew. Fost it-temi li kienet mistoqsija dwarhom kien hemm dak tal-plastiks li qed jispiċċaw fil-baħar. Dottor Dalle qalet li hija ma temminx li t-twaqqif totali tal-użu tal-plastiks hija mira ambizzjuża ħafna u diffiċli biex tintlaħaq mil-lum għal għada. Minflok sostniet li jeħtieġ li l-użu tal-plastik għandu jiġi mmaniġġjat b'mod aħjar u fejn huwa possibbli prodotti magħmulin mill-plastik għandhom jerġgħu jintużaw u jiġu riċiklati. Żiedet tgħid li anke dwar dan il-qasam Jeħtieġ li ssir riċerka u jiġu identifikati materjali oħra alternattivi li jistgħu jintużaw flok il-plastik. Dwar l-immaniġġjar tal-iskart, Dottor Dalli saħqet li qed tittama li f'dan il-qasam isir progress, speċjalment f'pajjiżna, hekk kif il-problema tal-immaniġġjar tal-iskart hija serja ħafna f'Malta. Għaldaqstant, jeħtieġ li jkun hemm bidla fil-kultura u fil-mentalità tal-poplu u jeħtieġ li jkun hemm policies adegwati infurzati. Temi oħra li kienu diskussa mill-Ewroparlamentari Dottor Miriam Dalli kienu t-tibdil fil-klima fejn sostniet li issa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni konkreta u mhux tibqa' titkellem biss. Tkellmet ukoll dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 mill-vetturi fejn qalet li dan it-tnaqqis huwa meħtieġ sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jgawdu minn kwalità ta' arja aħjar. u apparti minn hekk l-industrija Ewropea tal-vetturi tkun tista' tikkompeti m'industriji oħrajn li bħalissa qed jipproduċu vetturi elettriċi. Il-Ħamis 10 ta' Mejju l-Ewroparlamentari Miriam Dalli kienet mistiedna għal attività organizzata mill-President's Foundation for the Wellbeing of Society Din l-attività li kellha l-forma ta' workshop għal studenti tal-iskejjel sekondarji kellha t-tema tal-ħolqien tal-paċi. Flimkien mal-istudenti mill-Iskola ta' Saint Patrick, Dottor Miriam Dalli ddiskutiet kif nistgħu noħolqu ambjent ta' paċi kull fejn inkunu, b'mod partikolari fl-iskola u anke d-dar. Min-naħa tagħhom l-istudenti pproponew ideat dwar kif il-politiċi jistgħu jikkontribwixxu favur ambjent mimli paċi. Matul dan il-workshop, l-istudenti rrekordjaw messaġġ għal tfal oħra biex jibdew jagħmlu differenza fil-ħajja ta' xulxin, ħalli b'hekk ikunu jistgħu jgħinu lil xulxin. Tfal oħra ddisinjaw T-shirts b'messaġġi favur il-paċi. Dottor Miriam Dalli nħatret bħala waħda mill-kelliema tal-Parlament Ewropew għall-kampanja Dying to Work, li tnediet fl-Ingilterra u issa nfirxet madwar l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-kampanja Dying to Work qed timbotta 'l quddiem il-bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea komuni li toffri protezzjoni lill-ħaddieba b'mard terminali kif ukoll benefiċċji lill-ħaddiema f'każ li jkunu mkeċċija mix-xogħol minħabba l-kundizzjoni tagħhom, benefiċċji li jistgħu anke jintużaw mill-familja tal-ħaddiem għal spejjeż li jistgħu jinkorru b'rabta mal-mard tal-ħaddiem biex anke jtaffu l-piż finanzjarju fuq il-familja. B'rabta ma' din il-kampanja, Miriam Dalli ħabbret illi ser jitneda focus group bejn Membri Parlamentari Ewropej sabiex uffiċċji differenti ta' Membri Parlamentari Ewropej u anke stakeholders oħra jiddiskutu flimkien u jaraw kif jistgħu joffru l-aħjar protezzjoni lill-ħaddiem. L-MEP Dalli temmet tgħid illi fuq livell lokali temmen illi pajjiżna għandu l-potenzjal illi jkun ukoll minn ta' quddiem sabiex joffri protezzjoni ħolistika lill-ħaddiem. U b'dak is-servizz naslu fi tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Priorità Malta. Nixtieq nirringrazzja lil Donella minn D Club tan-Naxxar li ħadet ħsieb id-dera tiegħi għal dan il-programm. Grazzi wkoll lit-tim tal-produzzjoni u lill-crew tekniku. Programm ieħor bħal dan jixxandar nhar is-Sibt fil-ħamsa ta' warnofsinhar u tinsewx ir-repetizzjoni il-Ħamis fil-ħdax ta' billejl. Insellmilkom.